אבער זיי האבן ענדערש ווייסט יעדע אטעם איז א מתנה פון אייבערשטן מען לעבט עס לעבט זיך נישט וכן יעני המסיר יעבדך די הייליגע הייליגע רבי שע יענקל זכי' זאגן ליין איר גייסט שטארבן זאגן זיי א פלא'דיגע מצבה א פלא'דיגע מצבה ס'איז כדאי אהער צו פארן קיין מאנסי נאר צו גיין זעהן די נצח'דיגע מצבה זעהן מיט די אויגן זיי אייינע דור משמי' אלי' רבי שע יענקל גייסן אויסצוקוקן די מצבה איין זאך ער האט מכוון געווען בשמונה עשרה און בפרט במועדים.

איז א אמאליגע צייט פלעגט מען שריפן די ריטש מען דיזיס אז נאר די עשירים האבן די מחלה אדער עס קומט פון עסן צופיל פעטע פלייש און הרי רוב לייט האבן נישט געהאט קיין פלייש אפשר יום טוב איינמאל א יאר און און און אזוי נישט געווען קיין פלייש אסאך פעטע פלייש קומט געהאט און פלעגט מען עס רופן אז די ס'פלעגט הייסן אז די ריטש מען דיזיס די עשירים די מחלה פון די עשירים. און איך געוואלט דייגנאוזן מיט דעם מיט דעם מיט גאלד און עס קען אוועק גיין דערפון מעדיקעישן בקיצור האב איך געזוכט ווייל איך גיי נאך פארשידענע מייז דאנק דעם רבון באש ב וואס איז געווארן געווארן דייגנאוזט מיט די ריטש מען דיזיס אבער איך שעם זיך פלייש צו עסן סאו וואס האב איך באקומען איי היינט איז יעדער א ריטש מען איך דארף זיך נאך מער דאנקען דעם אייבערשטן נאר וועגן יענער זארעמאן קען נישט עסן קיין פלייש דאנק דעם אייבערשטן האב איך שוין אפאר מאל איבערגעזאגט פלעין א איד לעבט מיט א מין, א איד לעבט מיט א מין אז אנדערע סארט זאך, אנדערע סארט לעבן. וכן יש השם במקום הזה דא הי, נישט אין הימל, הימל אוודאי, אבער דא אויך און אויך לדעתי. דאס איז כאטש אסאך מאל נאכגעזאגט דער געדאנק אז די אלע בראשית סדרה'ס וואס אין צוויי פון די אויבן שטייט נישט וויאזוי זיי דאווענען פון פר' מינוט אויסגעזען, שטייט נישט וויאזוי זיי לערנען האט אויסגעזען. עיקר וואס שטייט אין די פייל, אוודאי שטייט יא זייער עבודה, מסירות נפש, אלעס, אבער עיקר וואס שטייט איז זייערע שירענעס ווי יענער האט געהאט אין זיין לעבן, די טערענס איז א תירוץ אויף אלע קשיות, אייביג שטייט ווי די וועלט. יא די רעגסט זיך, האסטו פארגעסן, איך האב עס נאכאמאל געזאגט, עני דאנגע וואס די האסט, רעכן אויס די זיבן זאכן וואס דער אייבערשטער איז און אויסדערציילן בדוחק דארף זיין קלאר אין זיבן זאכן, דער אייבערשטער ווייסט, טראכט פון מיר,

די מידות, די רבי איז א גוטער און ווייט דארט נאך בוים צו מיט די חסד, די רבי איז די שטערקסטע מיט די גבירה, אזוי ס'איז א שטארקן קשיא די זיבן מידות. בקיצור, ער זאגט דאך אויס רחבות, די ביסט זיינס קלאר אין די זאכן האסטו קיינמאל נישט האבן קיין דאגה, אבער כאפ דיך אמאל א דאגה, כאפ דיך אמאל א אנגעצויגנקייט, טראכט גוט אריין, האסט פארגעסן פון איינס פון די זיבן זאכן, אט האסטו עס פארגעסן, דער אייבערשטער זאמט אויף דיר, קוקט אויף דיר טאג און נאכט, האסטו פארגעסן דער אייבערשטער ווייסט וואס איז גוט פאר דיר. אדער האסטו פארגעסן דער אייבשטער איז א גוטער און האט דיך מורא'דיג ליב און ער וויל די בעסטע פאר דיר, איינע פון די זאכן האסטו פארגעסן, נאו קוועשן אבאוט איט, נישט דא אזא זאך, דארף מען זיין קלאר, מען האט עס קלאר געגאנגען א איד ר' יעקב משה גאנצער געמאכט דיך א מעגנעט אויפצוהענגען אויף די פעידזש די בקיצור די זיבן זאכן. וואס קען איך אז זיי ליגן אויפן פרידזשידער, חזר דיך עס איין, פארגעס נישט. און אויך לא ידעתי, דאס דאמפט אז כאטש איך האב נאך קיינמאל נישט געוואוסט דערפון, כאילו איך האב נאך קיינמאל נישט געוואוסט דערפון, וואס האב איך געוואלט זיך דן, וואס צייט רב שיילעס קאך, איז ער שוין, רב שיילעס קאך, צייט מיר א בחור, ער דרייט ארום רב חזקאל קויפמאן. חזקאל קאופמאן איז א איד א גאוה צדקה א שאפט געלט איז חזקאל בן רבי יצחק שאפט געלט מיליאנען און א גאוה צדקה דער בחור דרייווט אים ארום זאגט מיר דער בחור האט געהאט אינטערעסאנטע מעשה די וואך די וואך צו פאריגע וואך רבי חזקאל האט באקומען פון א איד רבי חזקאל טראגט אויף זיך די עול פון רבי שי קאך אין מאנסי קאסט הונדערט פופציג טויזנט דאלער א חודש, ס'גייט אויס יעדע נאכט סאפערס צווישן זעכצן הונדערט און צוויי טויזנט פארשענס, כמעט צוויי טויזנט סאפערס גייט ארויס אין דעם קאך יעדן טאג, כמעט צוויי טויזנט, צווישן זעכצן קרוב צו צוויי טויזנט, צווישן זעכצן און צוויי טויזנט, און מען קאכט גוטע עסן, עס קאסט א ים מיט געלט, מענטשן קומען עסן, מענטשן טראגן אהיים עסן, הונדערט פופציג טויזנט דאלער א חודש, דארף שאפן די געלטער, אה, דאס עסן קויפט מען, באקומט פון איינעם א טשעק צוואנציג טויזנט דאלער, פאר דעם קאך, און ער האט ארויסגעגעבן אויף דעם חשבון האט ער ארויסגעגעבן א טשעק פון אַכצן אלפים פארן קאך, און און שוין, און דער דער דער בעל הטשעק האט אים געגעבן טשעק צו צוואנציג טויזנט דאלער, קאלסט אויב חסל קאופמאן, זאלסט וויסן דער טשעק גייט קראכן, ס'האט נישט קיין קאווערדזש, עס האט געמאכט פראבלעם, כ'וועל דיר געבן א אנדערע טשעק. עס הערט זיך מיר אז געווענליך גייען פאר יעדע אנדערע טשעק אבער למעשה גייט יעצט קראכן האט זיך באקומען האט זיך ארויסגעגעבן מיט דעם א טשעק אכצן אלפים ווי די אלבום קאווער איז ערווענט גייען זיך עס איינקעשן פלוצלינג קאלט אים איינער איין קאלט אים אן אז ער האט א בלידער א ברודער אין פלארידע וואס ער געהערט פון רבי שייעלעס קאך ער וויל געבן געלט פאר רבי שייעלעס קאך אהער אהין ער זאל אים קיינער שיקן עלעקטעראניש געלט אקיצער צו זוכן א שליח דארט טשעק היינט גייט חלות אין און ווי דער הייסט עס דארט קוקט ער די אלע זאכן האט געגעבן א עדרעס ווי צו שיקן האט ער אריינגעשיקט זעקס און צוואנציג אלפים די מינוט וואס האט אים געברענט די הויט האט ער געדארפט צוואנציג אלפים אריינגעשיקט זעקס און צוואנציג אלפים האט ער נישט קענען סארא ווער דער מענטש א איד קאלט א איד איך האב נישט קיין מושג ווער עס האט מיך דער הייסט האט געשיקט א שליח א מלאך פון הימל זאל שיקן די ריכטיגע געלט אין די ריכטיגע מינוט איך האב נישט קיין מושג ווער דער מענטש איז מענטשן זארגן זיך פאר געלט בשעת יעצט איז שווער די די עקאנעמי שאקלט זיך אביסל דערפאר און וואס איז די קאנע קשאש קאנע איז גאס מאכט וואקסט דאס לאנד די עקאנעמי שאקלט זיך לגוים אידן האבן א באשעפער ער זעט מער וואכן די סדר ביי לבן אידן האבן א באשעפער מלאכים קומען און מאכן די ביזנעס די מעשה מיט יענקל אבינו געווען מיט די שעף זעה ביי ביי זאך דארט אז דאס יענקל אבינו געזען ווי די מלאכים קומען ברענגן שוין מלאכים קומען און מאכן ביזנעס פאר אידן איז מענטשן זעהן עס כסדר מענטשן זעהן עס מיט מיט אבער זאגט זיך עס האלט דאס איז די טשעלענדזש הייסט עס אויף ענגליש דאס איז די נסיון ווי די נאך מרעדן שיעורים איינמאל א וואך איינמאל א וואך א מינוט שיעור איז צו ווייניג איינמאל א טאג איז אויך צו ווייניג זאגט דארף זיין דריי מינוט דריי מאל א טאג א מינוט שיעורים דאס דאס איז באמת די געדאנק פון דאווענען דריי מאל א טאג ווייל דאווענען איז א מינוט שיעורים וואס דען מ'קוקט אויף די טעקסט מעסעדזש, מ'כאפט נישט, טוה נישט אריין אין דאווענען, אריינטון אין די דאווענען, אריינטון אין די דאווענען, איינער האט מיר שוין אפשר געזאגט, איך טוה אריין, נישטא קיין גרעסערע חסד, נישטא קיין גרעסערע טערעפי ווי נישט דא אין פרש המילות, נעם א סידי מיט פרש המילות, קוק אמאל, הער שירים אויף פרש המילות, הער שירים, ס'דא אזויפיל שירים היינט קענסטו הערן אויף דאווענען, וואס הייסט א נשמת, וואס הייסט א נשמת. אידן ווערן ווי א גיסן טייך און טרערן ביי א נשמת יענער פשוט'ער איד נאך געהייסט דוד כהן שטייט אין פאר דור געווען א איד ר' דוד כהן עמרם כהן'ס ברודער א איד ס'איז געווען א פלא א שטוב מיט קינדער האט זיך געפלאגט אויף געלט זיך געפלאגט אויף פרנסה געארבעט ביי די באקן ביטער שווער איז געקומען צו די נשמת זיך אפגעצויגן די טלית און געגאסן טייכן טרערן האט היינו זעהן רחמך כענט מיינט די געסט אויך האט היינו זעהן רחמך

דאס איז די שטערקסטע טערעפי אביסל דאווענען און אז עס שווער מכוון צו זיין אן דאווענען ווייל מען קען נישט אזוי גוט לשון קודש איז האט צו דיר געזאגט רעד אויף אידיש צום אייבערשטן פשוט אידיש רעדן צו א רב שטאט פארשטייט אידיש די אייבערשטער פארשטייט אידיש טאטע העלף מיר רבונו של עולם העלף מיר פשוט א פשוט קשר צום אייבערשטן דאס איז די שטערקסטע זאך די שטערקסטע